Merci, Här President. Ech probéieren an der kuerzer Zäit iwwer déi vill Gesetzer eise Kommentar ofzeginn. Et ass sécherlech e wichteg Gesetz haut fir den Ëmweltschutz an och an der Klimakris an alles, wat och scho virdru gesot ginn ass un noble Causen, firwat een dat Gesetz mécht, déi Gesetzer mécht, de ganze Pak. Do sinn och ganz vill nobel Causen, wou mir och als Piraten derhannert stinn. Et ass awer net ëmmer esou, dass Dat Zil, wou een hiwëll, datt een och de richtege Wee iwwerall gewielt huet. Dofir wäerte mir haut dräimol mat Ja stëmmen an zweemol mat Nee. Et sinn am ganze Package gutt Usätz derbäi, mee et sinn der awer och, déi komplett falsch ëmgesat ginn. Et muss een natierlech och soen, datt wéi déi Gesetzer entstane sinn, et nach en anere Kontext war, Deemools hat mer net 10, 20 Stréch Prozent Präissteigerung op der Alimentatioun an de Supermarchéen. Et ass de Leit deemools net esou schlecht gaange wéi et am Moment de Fall ass. Jo, mir Pirate fannen och de Pfandsystem, deen hei ugeschwat ginn ass, ganz sympathesch. Mir hunn eis och do schonn deemools 2018, wéi mer de Wahlprogramm geschriwwen hunn, Gedanken driwwer gemeet a mir sinn deemools zur Konklusioun komm, dass esou e System nëmme Sënn mécht, wann een dat mat den Nopeschlänner, mat der Groussregioun zesumme mécht. An dat ass ee vun de Punkten, nieft wat eis natierlech stéiert ass, dass Der e Règlement wëllt draus maachen, anstatt dass Der de Pfandsystem iwwert e Gesetz, iwwert d'Chamber ganz transparent géingt hei erabréngen a mer hei nach eng Kéier kinnten driwwer diskutéieren, iwwert dee Pfandsystem. Well mir stinn dem Pfandsystem positiv géigeniwwer, mee awer net der Aart a Weis, wéi der et wëllt ëmsetzen. A wann der et wëllt ëmsetzen, ass eis Demande, dass der et mat der Groussregioun maacht. Ech menge mir hu jo och eng Ministesch fir d'Groussregioun, et gesäit een se zwar net oft, wann et ëm d'Groussregioun geet, mee hei wär e Punkt, wou der op d'mannst kinnt aktiv ginn. Beim Geméis an Uebst, do hu mir a sech ni verstan, firwat dat am Plastik grouss muss agepaakt ginn. Mee och do si mer dem Zil, wou d'Regierung sech ginn huet, eens, mee awer um Wee erëm net. Well et ka jo net sinn, datt weiderhin erlaabt bleift, dat Ganzt am Plastik ze importéieren, heihinner ze bréngen, et hannert dem Rideau am Supermarché auszupake fir et da virum Rideau dohinner ze leeën. Ech mengen, do ass der Ëmwelt, fir dee Plastik ass produzéiert ginn, also ass der Ëmwelt guer net gedingt. Dat ass esou e bësse Greenwashing, wou ee mécht, hanne peekt een et aus a vir gëtt et da schéi geluet. An dat ass eppes, wou mer d'Regierung net kënnen ënnerstëtzen. Wann Der hei hätt willten eppes géint de Plastik maachen, Hätt Der misse soen, dat dierf guer net emol importéiert ginn, däerf emol guer net heihinner kommen, well esou oder esou, ob et virum Rideau oder hannert dem Rideau an d'Poubelle herno flitt, do hutt Der jo net vill erreecht. Zum Recycling, do hat ech op Wordaloo interessant Donnéeë gelies, zum Beispill, datt 87 Prozent do gesot hunn, datt se léiwer doheem, ofgeholl kréien, wat se ze recycléieren hu, wéi datt se nëmmen 10 Prozent géingen an de Recyclingzenter fueren. Bon, wann ech kucken, bei eis an der Gemeng, wann een d'Schlaang kuckt fir de Recyclingzenter, wou een heiansdo brauch, hunn ech gefillt, datt e méi Leit géingen an de Recyclingzenter goen. Mee ech loossen déi Zuele mol einfach esou do stoen. Mee nach vill méi interessant war, dass dat, wat d'Regierung elo vun deem Drive-in do an d'Gesetz gesat huet, an ech kommen herno nach op eng ganz aner Kritik, d'Kritik vu dat, dass mer och d'Gesetz am Groussen net mat wäerte stëmmen, deen Drive-in ass an deem Konzept, wéi d'Regierung et elo hei ëmsetze wëll, 16 Mol méi deier, wéi wann ee recycléiert an dat doheem ofgeholl gëtt. Ganz konkret, 6.653 Euro d'Tonn kascht dat an deem Projet, wou Där et elo gären hätt an der Form vun deenen Drive-Innen, géint 416 Euro d'Tonn, wann et doheem ofgeholl gëtt. Also Dir kënnt mer net soen, datt dat elo en Ureiz soll sinn, datt en d'Leit an d'Firmen an d'Gesellschaft méi recycléiere soll, wann bemol 16 mol méi deier soll gi wéi et aktuell de Fall ass, an dat ass ee vun de Problemer, dass an deem Gesetz net wäit genuch geduet ginn ass. De gréisste Kritikpunkt, an ech mengen, Dir kënnt et, bitt et schonn erwaart vun eis Piraten, ass déi Superdreckskëscht. Dee ganze Kontrakt ass zougeschnidden op d'Firme ronderëm d'Superdreckskëscht. Dat heescht, haut gëtt e Gesetz gestëmmt, ouni dass virdrun d'Superdreckskëscht legaliséiert ginn ass. Dat steet jo nach ëmmer am Raum. Dat däerf een net vergiessen. De ganze Skandal, wou déi Gréng eis bruecht hu ronderëm d'Superdreckskëscht, ass nach net geléist. Dat däerf een net vergiessen. An haut gëtt awer dat Gesetz gestëmmt. Wéi huet de Reporter elo richteg do geschriwwen, Der Verdacht einer Bevorteidigung von CCN, dat ass déi Firma, wou fir d'Superdreckskëscht schafft an dat Ganzt mécht, hinter den Kulissen mit Einwirkung auf politische Diskussionen An dann, das neue Abfallgesetz könnte nämlich die Marktposition des Superdrecksgësch Imperiums weiter festigen. Sou, an dat ass dat, wat déi Gréng haut hei an d'Chamber bruet hunn. D'Superdrecksgëscht däerf mat hire Machenschafte weidermaache wéi virdrun, ouni dass se virdrun legaliséiert ginn ass, ouni dass iergendeppes geschitt ginn ass. Nee, on top hunn se en an enger Pressekonferenz ugekënnegt. An iwwregens, d'Pressekonferenz wou mer derbäi sinn, d'Chamber ass virdru jo während mer hei tagen informéiert ginn, dass eng nei Ëmweltministesch do wär. Bon, kann ee maachen, muss een net, heiansdo kann een d'Chamber och nach respektéieren, hätt een net esou misste maachen. Mee et ass nach ëmmer keng Léisung do gewiescht fir d'Superdreckskich. An deemools an der Pressekonferenz ass jo gesot ginn, dass an déier Firma elo esou vill Milliounen, Nach méi gitt an ärem Gesetz wou der wollt maachen. Deementspriechend. Kënnt ass just nach erklären, zanter wéini nominéiert dann d'Chamber Ministeren? Dat hunn ech jo elo net gesot. Ech hu just gesot, et wär vu Respekt gewiescht, wa mir hei alleguerte sëtzen an dann zu Ëmweltthemen, dass Der eis et op d'mannst och. virdrun matgedeelt hätt an dass mär net mussen hei eisen Handy opmaachen fir iwwer eng Push gewuer ze ginn, ween dann elo nächsten an der Regierung ass. Mir si gewinnt, dass et méi oft wiesselt, mee als Respekt, Dir hutt mech elo gefrot, aus Respekt virun der Chamber hätt Der et weenstens kinnten hei soen, ganz transparent, wa mer vun Ëmweltdossiere schwätzen. Här Goergen, ech bieden Iech, Iech zu de Gesetzer ze schwätzen. Also wann d'Ëmweltministesch net zu dësem Gesetz.

Deen huet gesot, wéim seng Schold, dat ass jo elo net meng Schold, datt d'Ëmweltministesch huet misse goen. Also ech mengen, mammema, ech mengen do hunn ech e Punkt bei deene Gréngen erwëscht, deen net esou ganz ugesi war, mee bon. Deels, et sinn deels gutt Texter, wou Der, Dir kënnt Iech dach e bëssen awer och elo e bëssen erëm ofreegen, also ech mengen, et ass jo elo net esou dramatesch. Et si jo deels gutt Texter, huele mer zum Beispill mat de Bréifboîten, Dat gefällt eis ganz gutt, well bis elo war et ëmmer esou, datt souwisou kee sech dru gehalen huet, wann een deen Autocollant do hat. Dee war jo och net rechtsbindend. Deementspriechend ass dat dote ganz flott. Wou mer awer e bësse kritesch gesinn, ass, datt weiderhin erlaabt ass, datt e Schäfferéit, ouni datt een dat kinnt verhënneren, hir Fotoalbumen an d'Boîte geheien. Deementspriechend hätt een do och nach kinnte maachen. Beim Wegwerfbecher, Geschir, jo, dat gesi mer Alles ganz positiv. Wéi gesot, mir wäerten haut dräi Gesetzer matstëmmen, zwee stëmme mer net mat. An den Haaptkritikpunkt ass, dass nach ëmmer net d'Superdreckskëscht legaliséiert ginn ass, dass do nach ëmmer eng ganz grouss Fro driwwer hänkt. An dat hätt misste virun engem Offallgesetz ganz kloer hei an der Chamber gekläert ginn, ier een esou e wichtege Punkt, wou esou vill Milliounen herno um Spill stinn, fir eng Firma hei zum Vott gëtt. Merci.